Iran hian a ram thenawm UAE a beih bakah Strait of Hormuz paltlang tum South Korea leh UAE lawng a kah avangin indona lian zawk a chhuah chhunzawm a rinawm ta hle. Engvanga buaina chhuak thar leh ta nge a nih a chin chhuakin i han tarlang teh ang. US chuan Project Operation tih thupui a hmangin keini hun chhiar dana mainly thawh tanni atang khan Iran-in a rum thai avanga lawng kawng pawimawh tawp khawk, Strait of Hormuz pal tlang thei loa lawng tang khang te hruaichhuah hna a thawk tan a. He lawng kawng hi US leh Iran ten an indan siak a. US chuan Iran lawng chawlh hmun atanga chhuak leh Iran lawng chawlh hmun pan tur te a dang a. Iran pawhin an lam tang lo te hrim hrim lawng chu heti lai hmun an pal tlang hi a phal lo ve bawk a nih kha. Tunah chuan fakna hun ilo hmang lawk ang u. India rama infiamna dawhsan lar tak Kusani Mukherjee behchhana an siam Moss Play hi lo zawm ve ta che. Moss Play i zawm rualin cheng zahnih i dawng ang a, Facebook a i ngaihdan thawh a, i vawrh larsak bawk chuan cheng zahnih i dawn belh leh ang. Jilly Games khelin First Deposit Bonus one hundred fifty per cent i dawn bakah IPL Bonus one hundred eighty per cent cheng sang thum hu thlengin i la dawng thei bawk. Nitin khela a chung bera i awm chuan free spin sang khat za sawm bakah chawlh kar tin cheng sing khat sang hnih za sarih thleng i dawng thei bawk ang. Zili boxing king kal tlanga free spin za hnih sawm hnih thlenga dawngin rawn van nei la, most play rawn zawm in fifty percent affiliate commission rawn dawng bawk rawh le. UPI leh bank transfer hmangin rang tak leh him takin pawisa a dah luh theih. Comment a link kan dah hi hmet zeuh in most play download la, cheng zali a thlawn a dawng in bul rawn ṭan ve rawh le. Hetiang a, US in sipai singkhat leh sanga chuang leh Indo lawng leh Indo thlawhna eng emaw zat te nen a ṭang kawp a, lawng tangkhang hruai chhuah a tum hi Iran chuan a helh hle a. An rep tih na tel lo a Hormuz tuipui rek zim laia US lawng lut te chu an bei dawn tih an lo puang zar tawh a nih kha. Mahse US chuan Iran vauna hi eng heh huh ah ngai duh lo in US Navy te chuan US flag in tarna sumdawng lawng pahnih chu him takin Strait of Hormuz an pal tlangpui a. Hei hian helai tuipui rek chunga thuneitua inchhal Iran thin a tiling ta a ni. US Central Command chuan heng lawng tangkhangte him taka an chhuah theih nan hian An indo lawng chhuan vawr. US Navy guided missile destroyer engemaw zat hmangin khawmual leh tuipui atanga che chhuak thei mai tur, indo thlawhna za chuang leh mihring khalh ngai lo ral thuam hlauhawm tak tak te bakah sipai sing khat sanga zet an push a tih an tarlang a. Trump-a chuan hetianga lawng tangkhang te an hruai chhuak tur lo tibuaitute chu hna taka chhan let an nih tur thu leh An ral raih thleng a, an chhut zui tur thu a tarlang zui bawk. US tlilawng tangkhangte a hruaichhuah hma lawk hian Iran-in US nena inremna tluan tling an neih theih nana rawtna a siamte chu US-in a pawm loh thu Trump-a chuan a puangzar zui zat bawk a. Heng thilte avang hian a kawtawp atang Iran hi lin taktein a ling ta a ni. Iran thinrim chuan kan thei ve tawk alawm ti ni awm takin Hormuz tuipui reka lawng a hmuh rem chan ang ang chu beiin South Korea leh UAE lawng a kah bak a, UAE chu missile leh drone eng emaw zat a bei zuiin US indo lawng an kap tih an puang zar zui bawk. UAE sorkar ta tui alh thei phur lawng at nawk chu Iran hian kapin a kang hluah hluah a, vanneihthlak takin thi leh hliam an awm lo hlauh. He thil thleng avang hian UAE chu Iran lakah a lungawi lo hle a. He thil hi UN Security Council True Aid One Seven, Vantlang Intawm tuipuiah khawi ram lawm pawh zalen takin an lutin an chhuak thei ang tih kal tlat a ni tiin Strait of Hormuz-a sumdawng lawng kalte Iran sipaiten an bei chu. Ei leh bara mahni mihring puite hrek char tumna leh Middle East ram biala buaina chawh chhuah thar tumna tiin hna takin a sawisel a. Iran chu an lawngte bei tawh lo tur leh Strait of Hormuz a dan pin mek hawng turin a hriat tir zui nghal bawk. Hetianga UAE-in thuchhuah a siam hnu lawk hian South Korea lawnglian bungraw phur chi HMM Namu chu Iran hian Strait of Hormuz a zawh mek laiin missile a kap ve lehin a kang nasa hle a, a puak zui nghe nghe. He lawngah hian lawng enkawltu mi sawmhnih pali chuangin an zinga paruk hi South Korea mi leh sa niin a bak sawm pariat te erawh ram dang mi an ni a, vanneihthlak takin thi leh hliam an awm lo hlauh bawk. UAE-in an lawmte bei tawh lo tura a hriattir hnu lawk hian Iran chuan a run luihna ni awm hrimin UAE-in a lawng chawlh hmunte zinga tui alh thei thawn chhuah nana a hmanrim ber. Fujairah lawng chawlh hmun chu Iran hian drone-a beiin UAE ramhmun hrang hrang pawh drone leh missile-in a bei zui ta deuh deuh a. UAE lawng chawlhmun lian ber leh tui alh thei a chhek khawlna pui ber hi nasa tak a kangin chawp leh chilin khawvel pumah tui alh thei thlit fim loh man a san zui phah ta bawk a ni. Fujairah lawng chawlhmun beih a nih avang hian UAE-a hnathawk a awm India mi pathum inhliam tuarin nunna chan erawh an awm hriat a ni lo a, heng India mi hliam te pawh hi an dinhmun a hlauhthawn awm lo nih a hriat a ni. Iran hian UAE hi beih chhunzawm zelin UAE Air Defence System chuan Iran drone pali, cruise missile pathum leh ballistic missile sawm pahnih zet a kap thla a, Iran chet dan zo zai hian UAE thin a ti rim ta hle. UAE chuan an ram beitute chhang let tura dikna chanvo an neih thu leh an ram himna ti derthawngtute bei let tura an inralrin thu puangin indo turin an inbuatsaih ve ta nghal a, Hetianga UAE a inpuahchah ve takah chuan Iran hian an hlau deuh nge? Iran sorkar TV-a an sipai lal pakhat a hming tar lan loh chuan UAE an bi tum loh thu leh an beih tum a nih loh thu dawiaw takin a tarlang hnuhnawh ta a ni. Iran-in an ram thenawm UAE a beih chungchangah Qatar pawh ngawi reng thei lovin UAE thlavang hauin Iran chu na takin a sawi sel a. An thu chhuah enin Iran beih an hreh lo hle niin a ngaih thei a ni. A hnu lawkah Iran hian US in do lawng US destroyer a kap tih puangin hei hian Middle East boruak inmut veng veng chu a rawn chhem alh leh ta a. US zawk thovin Israel chuan an chhehvel boruak an thlithlai reng tih an puang zui ve ta nghal bawk. Iran chuan US Destroyer Strait of Hormuz a luh tum chu a vau khan nan an kap tih an sawi a. US lawng hian a radar a tih thih avangin hmuh lawk theih a ni lo a. A radar a tih nun rual rualin Iran Navy ten hmuhin an kap ta niin an tarlang a ni. Iran thupuangtu sawi danin US in do lawng hi Iran chuan radio hmangin vau khanna thu a thawn phawt a. A pawisak lo avangin missile-in vawi hnih a kap ta niin an tarlang. Iran chuan an thu pawisa lo a, Strait of Hormuz pal tlang tum te chu tu pawh ni se, khawi ram pawh ni rawh sek sek, an lo mal nghauh nghauh dawn tih thu chhuah siamin an tar lang zui zat bawk. US erawh chuan Iran-in an indo lawng an kah sak ang a, an puangzar chu phain an indo lawng pakhat mah kah an nih loh thu an sawi ve thung. US sipaite puihna a lawng tangkhangte'n him taka Strait of Hormuz an pal tlang chu Iran sipaite'n remti loin ral thuam nena thuam lawngte te nen sumdawng lawngte hi an rawn chhaih buai leh ta a. US chuan hei hi ngaithei lovin an lo intiam tawh angin Iran lawng pasarih te chu helicopter a um zuiin an kahpil sak ta a. Iran hi thinrim hle mahse tun thlengin a la thungrul ta rih lo a ni. US Central Command chuan Iran lawng kah pil nan hian Seahawk leh AH-64 Apache helicopter te an hmang tih puang zarin heng lawng te hi Strait of Hormuz pal tlang tur sumdawng lawng an tih buai avanga kap darh ta an ni tih an tarlang bawk. US-in Iran indo lawng te an kah pil sak thu an puan zar hnu lawka Fox News-in Donald Trump-a an kawmna US President chuan An lawngte an kap a nih vaih chuan Iran chu khawvel atanga nuai bovah a vo zui a. Trump-a chuan, Tun hma zawng aiin ral thuam leh a mu kan ngah tawh zawk a. Indona hmanraw tha ber ber kan nei a, khawvel hmun tinah lam ṭang kan nei bawk. Khawvel hmun hrang hrangah sipai leh ral thuam hmunpui kan neih bakah ral thuam kan chhek ngah tawk a. Heng kan ral thuamte hi a ṭul a nih phawt chuan kan hmang hreh dawn lo, a ti a ni. Iran Foreign Minister Abbas Araghchi chuan US-in Project Freedom a kalpui chuan hnuk a hnaih hle tih sawiin, He thil hi muanna aia buaina hringtu tur a ni, a ti a. US chu vau zuiin Pakistan palaite kal tlanga inrem nana rawtna an neih te chu i he lova pawm mai turin a hriattir bawk. Hetianga US leh Iran ten thal an thlah tawn leh tak ah chuan ram pahnih ten inkah hai an puan chuan awmzia a nei tawh lo tih a ti chiang a. Indona nasa zawk a chhuak zui ngei dawn niin mi tam tak chuan an ngai. China phei chuan an buai leh ngei dawn nia a hriat avangin chawlh kar liam ta khan Iran atang hian an mi leh sa te a lo thiar chhuak vek tawh nghe nghe a ni. Hetih mek lai hian Donald Trump-a chuan Iran nena an indona chu indona puitling pawh tling pha lo, indona te nau a ni tiin a la zam hle a. Chutih rualin South Korea leh ram dang Strait of Hormuz paltlanga tui alh thei la lut thin te chu he lawng kawng then faina a tel ve tur hian a sawm a ni.